lubok lok uri wan naka yan ka dong karama cok kit eni wer ma dong wawero owuru karama lajok opyelo i poto gwana owuru karama lajok opyelo i poto gwana owuru karama lajok opyelo i poto gwana wer wa dong eno. Dong lubok lok kong me acel an amyero apwowu ba ee amyete apwowu dok aye acimo wangwu calo wada pi bolo kwir ma wun wubolo woko eni ki cwinywu acel-li ka onongo ni jwi kwir weng wun wutimo kumeno. Nongo ka dong watye ki won kom ma niango dano. Ento, ee, dong lubok lok kong wuwiny. Inge ni i dog Karama pol lakara jami matit, jami me miu miu maro cako cako timme. Ee, iya yom kumene cani ni aneno gicako ciko jo ma a ki woko. Atye ka cikowu dong wholesale ba eh wun kono wua Kampala kono wua kono gilwongo ni outside country mm outside country wun ni aneno liweng cek ki i komwu ba karama ni eni ka wubino wubin gin ma leb munu lwongo ni. Best behavior. Best behavior. Pien karama mo bedo kakato angec ci cani weng tim ma wun utimo kany ci dit wic ki style wu mukene pe yomo cwiny wa i gang kany. Dong cik tye piwu. Cik namba acel en aye ni myero wun wunge woko ni ka wun wutye ka bino jami moni ma wutimo ni wuwilo ki dano i yo ni wuwil jami ma niango dano ka in pe ibi wilo bongo mo ma konyo dano ci bin kong inen dano ki gang kany wunge ni i kare korona ni dano obedo abedo gang ci kare mukene nongo dano tye ki gine dano tye ki one pack ci ka iwilo mere bongo ma itamo ni ngat tye ki six pack ci eno in bene ineno i wangi obedo wa patti mukene awinyo ocako pokone ki co ci otam pi dano ba Ka obwo bino gang, jami mukene wun wuwilo, wuwilo kor labolo moni, wuwilo kor mapera moni ikin yo kenyo ama i dogi, pul wan watye kwede gang kany, pul-li wun wuwil ki kamding dong wutye ka cito Kampala, wumwotti kunnu. Botwa kany tye ni jut niang wa. dong kongo mogo ma owilo obino kwede gang kany okano woko ni a wan dong wamato caket ento kongo eni pe tye i nyim gine ginigi gin gimato caket dyang so kongo dong okelo it bur giwu wun dong wutye ka lime kekenwu. Ineno ma? Tim muni. Lok me bedo ka cayo gang kany, cal pe gun a gang kany. Eh? Ogikke oba. Daki wun tim tim eni ngeo ni this time loki dok ko kudi ba kera dek ki peke. Loki dok ko ki bor ma ki nginyo ni peke. Lok mo ni u ko ki tongi but dyang oko kuli dok keni peke. U dok en kito wun bino keni. Man en aye cik pa wun jo eno tye abino ki cen ka cam ka rama gang kany woro pire tek namba aryo lok ka lanyo jami nyingwu dong okato iye wang apol wulanyo jami me acel wucamo dek wake wake pe omito ni wakwon bene onong cingwu eh? Wucwinyo dek acwinya, eh? Icido lwetwu. Hmm? Ayuko ki i dog dek, ka po mito cam matir me konyo dano, ayuko. Wucayo dek anga? Hmm? Lanyo dek ogik oko. Wulany dek i Kampala ki i kine outside country kunu. Botwa kany ka nga- an mere ka ngat mo i karama-ni en obino mato soda kore wai oweko kenyo, aonyo soda-ni i di ngei. Nen, wun imito nyo Aram pingo? Dong cik me namba adek wubed ki ngec ni this time dit wic oket, dit wic mone ni wun wutamo ni wun aye wutoko dek namba acel-li. Gang kany wubed kong ki ngec latok dek namba acel en aye won gang.

mwaka en aye oda me toko dek an bene ma abedo gang kany-nyi ma pien ni an adit in itye Kampala pe tyen lok ni in ibikwongo toko dek be ka cawa oromo dong ma aneno mujee okato omego okato an aye ingegi cut in ki cinini bed angec kunu ka odong ki tyen gweno tyen gweno dong un wuyelle kwede kunu cik. me namba abic lok aruk kany kong waci nwoyo ba lok aruk tutwalle wun Agurisio eh eni meno be man eni wun aryo weng wuni boic weng wutye iye lok me weko akaki eh wuywayo bongo woko piny wun awobe akaki wuni eno inongo wun imito nyut ki nga? ma nongo ki yamo ni eni ki pingo nongo okwo wa inguti ogik koko neno dok bene wun anyira kod lok ni ruko ruk ming mogo ma nongo wutye ka nyuto ki kumu oo ki dano balo bedogi ki balo kacokke ki dano, dano tye i Christmas mood ka weko ringo oyo ngati. ci opeke this time ka ngat nyako mo keken obino mere ki ruu kong pe wun wunongo gin kitenge oboyo kitenge ki kumu ka ngwero gungu mogo ma pe pe pe pe niang dang ogiko gang kany wan pe wamito miyo ba oo itim mene wutimo mu i gin Kampala kunu ka myelo myel mogo ma nongo gine. ogik kunu dong namabic gang kany ot yokke ka toilet paper otumo oboke tye meno neno gin ma leb munu ni improvising nen kape iwoto i toilet paper-gu wabi nywaro ngati. Niang ma, lok moni dyewor ka coyo dano, an ka dong anino anino lok moni eeh eeh alworo kato woko alworo, ilworo ngo? Pyel do i kumi do eeh en en ghost moni aye dong deyo ko woko lalur moni aye in itye ka nene woko koni kayo an ko eeh wan obedo kany mwaka adi? ma wacito woko kit ma mail adek wacito wayokke wadugu gino mo dong otimowa nongo wun bene inongo gino mo gang kany ka onongo ni lalur tye woko ci ka inongo ni pe imito cit ipyelo con dog otyeno eni man cawa ma anga akato-ni cit iyokke ko pe bino acona cawa me bungwen me dyewor ni ooh I fear out I fear outside it is dark. Ee, pyel i baket kelo anywa. Dong me agikki, two pud tye. Two tye ba, korona tye, pe okel two i kin gang kany. Wan dong wabedo watye ka loko ki winyi keken, wubino ki kodi behavior mogo ma pe niango dano ogikko. Two tye, dano olwok cingi ki bo gin woko liweng, ineno. En oniye gin aye konyowa wa ebedo makwo ma komwa yot wa ecamo ka ramo ni maber dong cikke eni oa ki bot dul pa wan jo ma tye gang kany-nyi ite dero kany ka wubi woto obino wot aber Lubanga ogwokwu wubin gang mot. neno wa lok me nyeto leb acoli anyeda Hi uncle Hi uncle lwongo aye kong ni nera ajuka ci nongo oloko tum Hi uncle Hi uncle opeke dong i mwaka ni en aye dong oye ni onongo dong aa i kom anywagi ada lubok lok apwoyo wu ki boko lok.